Tōmua, ko ngā reia Papatuanuku. Tū atu i tēnā, he ingoa anō mō te rerenga wairua i mua noa atu ko Te Pua Hinenuitepō. Ki ta whiti roa i te rerenga wairua haere ra. Oku kaumātua nei na ahua mataku ana ki tēnā mea te tapu. I whakaarongia he māku tua i te he mea pērā, engari ehara. Ka heke ngā wairua i tērā wā, ā, ki te wai o Tāne, ki te wai o Rata, tae atu ki Rarora, ki te Arawhata, ā, ki runga ake ko Te Aka, ki te Mateau, kotahi anō ara mōku, ko te ara wairua e mōhio nei au kei hea. Topatika ki roto ki te rerenga wairua, Ka hoki ki te kainga.
Tēnei mea te wairua ka hoki tika atu ki tōna kāinga tūturu mō te tangata. E Puetera te kōrero, i rongo nei au i te wā nohinohi ki ōku mātua kei roto i tēnei whare. Kia whakamārama ki taku wairua, kei ehe kē te hurahi i te kāna. Nā, rongo atu au ki ōku mātua, E, kei konā anō tō ara wairua kia whai atu koe, ka tae atu koe ki tēnā, ka tae atu koe ki tērā wāhi, nā, koe. Ki au nei, koe wena ngā kōrero hāpai, hāpai ō, ā, ki te wairu o te tangata, ki, he mea hiki, he mea, he mea whakaoho pea, ā, te wairua kia, kia māmā tōna haere, kia māmai hoki, ā, tōna tutukitanga ki te ao puri, ka puripuri nei. Kua mōhio tonu te wairua kei hea kē te ara wairua, ā, mai i Hokianga taeno mai ki Mitimiti, ki Te One ki reira, ki ngā toka ki reira, ka. Peka tonu mai i te ākau roa, ā, haere tonu mai ana ki, ki Ahipara nei. Kei ia takiwā, kei ia takiwā ngā kōrero me ngā mahi tiaki i tēnā wānanga, i tēnā taonga, ko te ara wairua nei. Tae noa mai ki te, ki te kāinga nei, kei konei anō te ara wairua e, e, e. e takoto ana kei muri i te marae nei, kia tae atu ki te tētahi puke, ā, ko Puta Hakarere. Tērā wāhi ka, ka hīkoi kuehunga i te puke, kātahi ka puta ki te, ki te, ki te tihi, Katai ka kite te moana. He ohorere hoki, hakarere ki a matou, hakarere hoki te tangata kia kite atu te moana kia kua tatangia, na, tena hoki te wairua, te aro o te wairua kia tae atu ki reira, ma reira ka, ka heke tonu ki te, ki te moana. I mena e mate ana tetahi kaumātua I, i, i tono atu o mātou mātua ki, a, ki, a, ki ngā mātua, ngā taitanuki ki haere ki te taha moana, ki kite atu me pēhea rānei te tai. Nā te mea, a, te ara wairua, mena ka tae atu ki te oneroa tohe, ko te ara wairua, kei waenga nui te tai pari me te tai timu. Haere rā e ngā mate.

Haere rā. Tohe nāna anō i whai atu ki tana kōtiro, ki tana kōhine, ki Kaipara, kātahi ka mea atu tōna iwi ki a ia, E hoa, ko kaumātua rawa koe, ina ka haere atu koe ki reira, kāore koe e hoki ora mai. Ā, ka mea atu a Tōhe ki a rātou, E ā, e pai ana, mehemea ka hoki tonu mai ahau, me kapo koutou i tōku wairua. I runga i tēnā kōrero, ka kite atu i tū ai te ara wairua i taua wā rā. Nā, ko Tōhe he mokopuna tuarua pē o Pōhurihanga nō Kurahaupō waka. Nā, ka kite atu te tikanga o ō tātou mātua tūpuna, Kia, kia kaha hoki rātou te whai huarahi mō ngā wairua kia hoki tika mai ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Te wāhi nei ko Whāro he, he wāhi tūtaki mō ngā, ngā rōpū, ngā iwi hoki o mua. Ko pērā tonu te, te āhuatanga o te hunga wairua, ka, ka haramai ki konei, ki Whāro, ā, kātahi ka, ka haere tonu mai nei i te, i te one. Kei waenganui i te tai timu me te tai pari.
Nā Kupe tēnei mai i a Kupe i tōna hokitanga ki roto o Hawaiki mai i roto o Hokianga, ka kī atu ia ki ōna kōtiro e noho ana i roto i, i noho mai ki roto i te Hokianga i te rawa, e kore ano ahau e kite i a kourua, i a koutou, ko koutou ka hoki mai ki ahau. E rapungia he ara wairua mo koutou ma roto mai i te reinga. I reira ko tae mai koutou ki ahau i roto i Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pamama. Moena koe ta te aonga waiata tena nui e waiata nge ana rerenga wairua. Tena whakarongo mai. Ana, koia era. Ko ngā mea e whai hiki tonu nei i ō tātou, he hikinga ake tērā i ngā wairua Māori i roto i a tātou anō.
Rerenga wairua tēnā, whakarongo mai. Papaki tū ana, papaki tū ana ngā tai o te tokerau. Nā, koia tērā te mea e meinga nei, papaki tū ana ngā tai o te tokerau. Koia tēnā. Ko Ueoneone rā, Ueoneone rā, he tangata rangatira e. Ka mōhiongia e te ao katoa, kei hea te rerenga wairua, kei roto o Muriwhenua, nā, ki reira. Nō Te Aupōuri, Ngāpuhi nui tonu e.
Nō reira, āpiti hono tātai hono, rātou te hunga ko Wheturangitia haere rātou, haere rātou, haere rātou, āpiti hono tātai hono, tātou te hunga ora, ngā waihotanga mai a rātou mā ki a tātou i tēnei wā. Nō reira, kia ora koutou tamariki mā. Tēnei mapi e, e whakaatu mai ana kei hea, kei hea tātou.
Te rerenga wairua, muri motu. Ara wairua. Oh, yeah. Ka pai.
Pārenga, hauora,
i hoki ana.
Ae.
Ko te hoki o ngā kupe i tīmata mai te ara wairua i konā. Pātai anō wā koutou, any, whatever, long as you. Don't ask me how much I got, cos I'm broke. Ka haere mai koe ngā wairua i roto o te werahi, kei tua atu nā, haere mai ki raro nei te ingoa o tērā wāhi ko Tarewa Maomao. Ā, ka, i reira ka kake mai ki konei, ko tēnei wāhi ko ngā atua Peruperu. I ngā wā o mua, ka kīngia tēnā wāhi ko te, te paenga rehua.
Nō reira, he aha te ingoa tuatahi tīmata ana ki te p?

I huri rātou, i okeoke rātou kia tāmia ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero tawhito. Engari hei aha mā tātou whakahē i a rātou, i a wai atu rānei, ko te tikanga kei a tātou. Pēnei hihi ana tātou kia hurihia ērā kōrero tukunga iho hei kahu āniwaniwa mā tātou, he aha oti te hē. Ehara i te mea he haka mataku i a wai rānei, he haka wehe i a wai rānei kia tupu te hopohopo kahore. He tira kai ongeonge whakahuihui ai ki Rēhia e, ko Rēhia nuku, ko Rēhia irirangi, he ā-uru, ā-tāwhaki ki te rangi. Mihi mai te tai, hei hea rā ā-kura. Nā, i roto i tēnā waiata noki e kōrerongia ana mō Tāwhaki. Kei ko tētahi o ngā wāhi e kōrerongia ana i kake ai a Tāwhaki ki te rangi ko Rēhia, engari tērā Rēhia kei Te Moananui-a-Kiwa. Engari ka haria mai e ō tātou mātua ērā momo īngoa ki konei hei hononga mā rātou ki te kāinga i ahu mai ai rātou. Nā, ko tērā kupu Ko Wheturangi e rite ana ki ngā kōrero tātai whetu ki te rangi mau tonu tātai tangata ki te whenua ngaro noa, ngaro noa. Ka nukunuku, ka nekeneke.

Kura. Auera ko te kauri pārangea ko te ia i maunu ai ko te moana te tapuwae o Matetehi koi te tira kai angeange hare i a Marumamao. A ko te tikanga o te waiata he whakahuahua i nga īngua i ngākaunuitia e o mātou mātua i waiho hei tohu i roto i te ara wairua. Nā te mea he uri koutou nā Te Aupōuri me ngā iwi o Muriwhenua, he waiata pai mō ngā tamariki o Te Aupōuri. Ā, tēnā waiata kei roto ko ngā ingoa ātaahua rawa atu. Wā rātou kōrero me pēnei te whakamārama, Ka haere mai nō tēnā iwi, nō tēnā iwi i rerekē te rau. Ā, ko te rau i te waiatangia i roto i taua pao ko te whārangi. Ā, ingoa noto o tēnā rākau ko te hau kūmara, me tētahi atu ingoa ko te, ko te whārangi piro. Engari ko te tikanga, wō, wā rātou, wā rātou ritenga, nē? Ka haere mai te tangata, te wairua i tētahi wāhi, ka mahue mai i a ia he rau. Nā runga a taku matā hūmārire i ahau mū i a Māringi nā. Makerea i te whārangi he waka au hei tou ki te ao tūroa.

Nā, ko tētahi atu wāhi ko Maringi noa, he puke anō, engari i te kaha teitei o te puke e ngenge ana a Matua Shane te kake i tērā puke. Kei pakaru taku tau. Nā, me tētahi wāhi wai, ko Ngurunguru, ā, ko te wai tēnā e haere mai ana i te whenua ki te moana. Pēnei me tāku i kī ai ki a koe e Kaimanu. Ko te wai mātaitai, ko te wai tote. Ko te mātaitai, ko te kai moana. Na, ko te wai māuri, ko te wai o te whenua, ne? Ena, ena, ena hia wai, ena mate wai koe, kaua koe e unu i te wai tote, kaua noki e unu i te wai piro, engari me unu i te wai māuri. Okay, haramai, ata haere. Na, ko Maringi noa, me Haumu, me Waingurunguru, nga ingoa ataahua rawa atu wera. Ko ngā kuia me ngā kaumātua o Te Aupōuri. Nā, titiro mai, nekeneke mai! Me hoki anō tātou ki te oroko taenga mai o te whakapono ki waenga tonu i te hiko o te ika. Ā, ko te tokorua i taima tāti mai ai mō te hakapono, ruirui haere ai, A ko Matiu me Paki. Na, ka tae mai raua ki konei katahi ka whakakoromakitia ko Raumahara me nga ritenga mo Te Ara Wairua. A, te take maku e ki i waimehemehengia ai enei korero, he korenga no o matou mātu i pai kia tupu te raruraru i waenga tonu i a ratou me te Haahi. A, he korenga noki no ratou e tupu he raru, he wehewehe i waenga tonu i a ratou. Otirā e pōuri ana au i whakaparahakongia ai, i anianingia ai ēnei kupu, tā te mea he kupu ātaahua, he kōrero ātaahua.
I tēnei wā, ko tā rātou, kei reira e tū mai nei he tangata ki te keti. Nā, tēngoa taua tangata rā, ko Hato. Hato Petera.
Kia ra i Hato Petera ai? Saint Peter.
At the pearly gates. I te tau 1925 ka tae mai a Tahupotiki Wiramu Ratana ki roto o Te Rerenga Wairua. Inā i reira ka mea ia, i hiahia anē ngā wairua o te Māori kia hokitika? Ki te Atua Nui-te-rangi, kāore mā roto i te ara wairua. Ā, nō reira, ka haere ia ki runga i te taipuke ko. Paengarehua. Tana rongo, ko ngā wairua e haere ana, i hīkoena ki roto, ki raro atu i te wai o Rataki ērā takiwā. Nā, e peruperu ana, e hotuhotu ana i te tangi i te mea e haere ana. Nā, ka kīngongi e te rā wāhi, ā, ngā atua peruperu, engari. Ka mea ia mai te rā rā, i mate hoki tetahi o rātou i tana rōpū i roto o Kahokawa, nā i reira ka mea ia ko te wairua o taua tama i mate ki Kahokawa, me haere tika ki tō tātou matua nui te rangi, kāore hoki ki roto o o Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāmamao.
Ko te Karaipiture e, e, e meatia ana kotahi anō te atua. Mena kotahi anō te atua, ko ia hoki te atua o ngā atua, te kingi o ngā kingi. Ka rongo hoki tātou ki ēnā kupu roto i ngā hīmene, ngā karakia, āe,

He wānanga anō kerēre mō te hanganga mai o te tangata, ā, e ai ki te kōrero, nā Tāne anō i hanga ai a Hineahuone, ā, nāna anō i whakatōngia ngā, ngā momo o ōna tuakana, o ōna teina. Ētahi o ngā. taonga nāna anō i tuku ki te tangata, ki te wahine rā, ā, i tīkina mai i ētahi atu o ōna tūpuna, o ōna atua, e ai ki ētahi o ngā kōrero i whiwhi a ia ko te roro, ko te manawa, me te wairua. Koe wena ngā mea tokotoru nei i whakatōngia i roto i te tōna whakaahuatanga o Hineahuone. kia whai wairua hoki te tangata Māori.
Tō mua ko ngā reia Papatuanuku. Ko tēnā kōrero kei roto i ngā wānanga i wānangangia ai e Āperahama Taonui me tana pia ko Mohi Tāwhai. Atu atu i tēnā, he ingoa anō mō te rerenga wairua i mua noa atu ko Te Pua Hinenuitepō. Ka mutu, kei konā anō ngā kōrero he kaumātua i waenga tonu i a Ngāti Kuri i tōna wā, ko tana ingoa ko Moko Rewi, nō ngā Aperahama. Ka mutu, ka riro mai ērā kōrero ki tērā tuakana ōku a Te Waitai Petera mā. Ko taku pāpā i whānau mai ia i roto o Te Hāpua. Ko tōna pāpā, ko Moko Rewi Aperahama. Ko ēnei kōrero nā taku pāpā, nā taku matua, nā Rātima Petera, nā Ngāti Kuriaia i Ihitohu hei kaikōrero mō rātou i roto i ēnei kaupapa, i tērā wā. Ā, nō reira, nāna ēnei kōrero i tuhi mō te katoa. Ka moe heke mai koe i ngā tuperuperu ka haere tika atu ki te wai o Rata, ki te wai o Tāne. Nā, he ingoa tapu katoa ērā.
Hoi te hikihiki, hoi te rangaranga, hoi te totoro e whanoko e. Whano te nguha, whano te nganangana hei whakangungu mou ki te wai ora a Tāne. Mohena tātou ko te whano he kupu mahue engari pēnei me te kia kaha te haere. Ka mutu a. Ko te nguha, te nganangana, ērā momo kupu nō roto i ngā karakia tawhito. Ka mutu, tērā wāhanga mō te totoro me te rangaranga, te hikihiki, kua pau tō kaha. Ahakoa pēhea tō rangatira, tō mārohirohi i runga i te mata o te whenua, kua riro koe, oti roa, waiho wēnā ko wēnā pūmanawa, wēnā kaha i kite ai runga i a koe, hei hari i a koe, hei whakangungu ina tae atu koe ki te wai o Rātāne. Ka heke ngā wairua i tērā wā ki raro nei ki te wai o Rata, ā, ki te wai o Tāne, ki te wai o Rata, tae atu ki raro rā, ki Te Arawhata, ā, ki runga ake ko Te Aka, te Archway, ā, ki tērā taha, Ā, ki tera taha o te puke i raro nei, nā i reira te poka tōrere. Te poka tōrere.
Nā, ko tērā te poka tōrere, koia tērā ko te wāhi ka ruku atu ngā wairua, nā, ka kau i te moana. Kōkiri whakawairua kei muri ko te pou whenua hei mua ko te pou o te rangi taparere tonu i te aka o te rēinga mā Wērimurimu i Motatau rukuhia te ripoa mōri a Nuku Kauria pa pakitia tai te pai a rehua te au a whitireia rurerure mai ekeeke mai te puapua a Hinenui te po. Te whakatuituinga o nga waewae o Hinenui te po ka kore oti e mohiotia ana ko nga korero heke mai i o matou matua, a ko te nanakia nei a Maui. Kātahi ka poka noa, ka uru atu ki ngā hūhā o Hinenuitepō, ko te otinga atu tērā.
I ērā wā ka ruku ngā wairua ki roto i te wai, nā, ka kaupera huri ki, ki Manawatāwhi, ki Ewahora Manawatāwhi. Nā, hoki atu, ka tae ki Ōhao, ka huri muri mai, ka titiro mai ki Aotearoa, nā, ko. Ki Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pamamo. Turi ako ohau whakaingo ingo ia ai tu, ia ai tu were ia ai tu kini kini Ke kini ki ota ki kini ki tai whakakini kini ki te papa kai kapua Tera noa a pupu rei kohukoia te ara wairua e kore a muri e hoki kia tukua tukua au e taukuri e. Kia ora e te whanau tamariki ma e manawa ro nei ki te hapai e te waiata tawhito nei no roto ia Muriwhenua. Kaua rawa atu e wareware no te aupouri koutou, no te kao, no te hapua, Engari ko ngā whakapapa me ngā kōrero o ō tupuna, awhitia ki roto i te ngākau. Otirā kīhai rawa ērā akoranga kīhai wērā ritenga i mate rawa atu. Nā, ko tētahi kaumātua ōku i roto i Te Aupōuri Ngāi Takoto tana ingoa ko Hoera Conrad, ā, he kaihana ki taku tupuna whaea. Nā, kei konā anō ngā tuhituhinga, kei konā anō ngā tātai kōrero nāna i waiho mai hei akoako, hei whakakaha, hei tānga manawa pea mō tō mātou reanga. Tēnā kaumātua ka mate nō te wā i tama ai te dollars and cents, koe tērā te takiwā i mate ai tērā kaumātua. Engari, nāna i mau mai i ngā Pākehā, nāna hoki, I pupuru i te mauri kōrero mō Te Ara Wairua te mea i akona ai mātou.
Ia tangihanga, ia tangihanga, nā mea mai rātou, E hoa, haere koe, haere ana, ka haere tō wairua ki kō, ki kō, ki kō, haere kia mea, kia mea, kia mea. Nā, i runga i tēnā kōrero ka kite atu, He haerenga nui tā te wairua nei. Me pēhea rānei kia tae atu? Ā, ki konei anō tētahi huarahi me ōna tohu, Ko pērā tonu aku koro ki aku tamariki, ina ka mate ahau, ā, ka taka pērā ahau. Ki ta whiti roa, ki ta whiti pāmamao, ki te rerenga wairua, haere rā. Ōku kaumātua nei na āhua mataku ana ki tēnā mea te tapu. Kua āhua wareware pea ki tōna, ki tōna āhua nā te mea i whakaarongia he, he, he mākutu o ētahi, he mea pērā, engari ehara. E hiahiatia ana ahau kia, kia whakahokia mai tēnā wānanga kei waenganui i a tātou.
Ki te mate koe. Ka pēhea nei tō ara? Wairua. Ki te mate au, kotahi anō ara mōku, ko te ara wairua e mōhio nei au kei hea. Koia tērā ko te tūmanako. Kāore e kotiti haere ki ngā wāhi katoa, e haere tika, topa tika ki roto ki te rerenga wairua, Ka hoki ki te kainga.
I tēnei rā, i koke mātou i tēnei maunga ki runga i te puke ki te ako i me pēhea te wairua e haere ki Hawaiki pāmama. Kia ora tamariki mā, whai taringa mai. Ko te tupuna ko Tōhe. Tā Tōhe ko Rānini Kura, tā Rānini Kura ko Rāhingahinga, tā Rāhingahinga ko Tīkatarangi, tā Tīkatarangi ko Te Huaki-i-te-rangi, tāna ko te kuini ko Waimiri-rangi, tāna ko Haere-ki-te-rā, tā Haere-ki-te-rā ko Takamoana, tā Takamoana ka puta ko Te More, ka puta ko ngā tamariki o Te Aupōuri, ko koutou ngā uri, tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa!

E toru rautau pea i mua tōna haerenga ki Aotearoa, i whakawhiti te Moana-nui-a-Kiwa. Ka rongonui te mana o te waka ia kei roto i te Moana-nui-a-Kiwa, kei konei anō.
Ngā mahi katoa i mahia i konei e ngā tāngata o te waka o Tākitimu, ana ko Ruawharo te kaihautū. Ko Ruawharo na te tounga nui i runga i tēnā waka.